Бу җома көннәренең изгелегенә сөенеп, шатланып, бер-беребезгә изге теләкләр телик. Бу көндә аеруча күп догада булыйк. Чөнки бу дога көне, мөселманнарның бергә җыелыша торган, бер-берләрен хәлен белешеп, бер-берләренә яхшы сүзләр әйтеп, терәк булу көне дип әйтсәк тә дөрес булыр. Шуңа күрә ошбу җома көне Кыямәт көне дә шул җома көнендә Аллаһ Раббыбыз янына барган вакытыбызда безнең өчен бу бәйрәм булсын, иншалла, һәрвакыт. Инде Аллаһ Раббыбызның Коръәннән бер аят бүген ай бер аят белән уртаклашасым килгән иде. Аллаһ Субхану ва Тааля Әл-Анъам сүрәсенең 82 нче аятендә шулай әйтә:

и баручылар, мөхтәдун, ягъни хидәятне тапкан кешеләр менә болар дип әйтә. Бу аятта Аллаһ Раббыбыз безгә бик мөһим булган мәсьәләне безгә хәбәр турында хәбәр бирә. Беренчедән иман китерү. Иманның безнең өчен иң кадерле бер Аллаһның бүләге икәнлеген без аны беләбез инде, әйеме? Э, күңелебез белән аңлап, шөкранә кылабыз дип, иншалла, ышанасыбыз килә. Алла Тәгалә әйтә, менә шул, кемнәр иман китерделәр? Ярый. Соңра бу иманны саклау кирәк икән, җәмәгать. Вәләм ялбису, Алла Тәгалә һәм шу иманнарына алар кидермәделәр ширк киемен. Ягъни яки монда золымлык киемен дип килә, золымлыкны кидермәделәр. Менә алар тынычлык эшендә булырлар. Без үткән җомгаларда шушы мәсьәләгә тукталган идек. Иман белән иминлек алар бер сүздән, бер тамырдан алынган. Әлиф, мим, нун тамыры. Өч хәрефтән барлыкка килгән сүз. Ягъни әмен дигән сүз бу иминлек, тынычлык. Иман да шушы шушы сүздән барлыкка килгән. шушы сүз хәрефләрдән. Башкача әйтсәк, безнең э, динебездә булган терминнар иман, ислам, ихсан кебек бу терминнар Аллаһ Коръәндә кулланган, пәйгамбәребез хәдисләрендә кулланган терминнарда менә шул үз сүзнең үзендә мәгънәсе әйтик, бу э, мәгънәсе моның определениесе уже менә шул сүзнең үзендә бар. Иман кешегә нәрсә бирә? Иман кешеләргә бирегә тиеш һәм ул бирә э, тынычлык һәм иминлек. Беренчедән, күңел тынычлыгын. Я аннары бу күңел тынычлыгы кешенең тормышына бер тынычлык, иминлек китерә. Һәм дә бу дөньяның кеше шул тынычлык эчендә кешегә менә иминлеккә э, кертеп, кыямәт көнендә дә, мәхшәр мәйданында да Кешене менә шул коточкыч, Кыямәт көненең коточкыч куркыныч вакытларында кешегә тынычлык бирә торган, кешенең күңеленә менә шул кешене сөендерә торган, шатландыра торган нәрсә дә бу иман икән. Менә шул иман, Алла Тәгалә әйтә, иманны нитмәгез, капламагыз. Золымлык белән капламагыз дигән аят, монда аятта шушы мәгънәне безгә әйтә. Нәрсә золымлык? Нәрсә ул золымлык? Золымлык беләбез, Бу э, берәр кемнең хакына керү белән бәйле күбрәк, әйеме? Золымлык. Э, Шынап та, әгәр кеше, мәсәлән, залим икән, золымлык кыла икән, ул кешенең күңеле ничек тыныч булсын ди? Бу кеше тынычлык эчендә булмаячак беркайчан да. Иманы да аңа ярдәм итмәс. Тыныч, тынычлыкта, тынычлыкта яшәргә мөмкинлеге булмас. Пәйгамбәребез саллаллаху алейһи вәсәләмгә шушы аят турында сахабәләр сорадылар. Золымлык төрле-төрле бит инде ул бер яклап, әйме? Бар үз-үзеңә золымлык кылу. Һәрбер гөнаһ ул асылда золымлык, булай, һәрбер гөнаһ. Әйтик, кеше, мәсәлән, бер әйтик, тәмәке тартты дик, әйме? Я башка бер гонахлы бер сүз әйтте ди. Хәтта ул сүзне бер кемгә әйтмәсә, үзе генә сиде. Я башка бер төрле нашарлык кылды икән. Бу золымлык булды. Золымлык нинди? Чөнки үз үзеңә золымлык кылдың була. Үз үзеңә нашарлык кылдың, үз үзеңә зыян китердең булып чыга. Әгәр инде кешеләргә зыян китергән булсаң, син башка кешегә карата золымлык кылган буласың. Шунда сахабәләр бу золымлыкның болай мәгънәсен бик тирән итеп, киң итеп аңлаган күрә, бик нык кайгыга төштеләр бу аяттан соң. Һәм пәйгамбәребезгә э, сорадылар,

Шунда сахабәләр бик нык кайгырдылар, борчылдылар, авыр, бик авыр булып китте күңелләренә, һәм әйттеләр алар, Калу әйюнә ләм язлим нәфсәһү. Әйттеләр, кайсыбыз соң без үз-үзенә золымлык кылмый? Бөтенебез дә золымлык кылабыз. Ялгышып та золымлык кыласың, ягъни үз-үзеңә, ягъни хәтта кешееме? Үз-үзенә золымлык кылмаган кеше бар микән соң ул? Дигән шундый сорау белән пәйгамбәргә мөрәҗәгать иттеләр.

Зур бер золымлык бу. Золымлыкның иң зурысы ул ширек дип әйтсәк тә дөрес булыр. Менә әйтә Алла Тәгалә ә, пәйгамбәр шушы шушы сүзләрен әйтте. Бу чынлап та ә, монда карасак, моны чынлап та ә, Шундый нечкәлеге бар бу аятның. Әлләзина аману ва лам ялбису. Монда золымлык иман белән бәйле булган золымлык турында сүз бара. Кешенең ышануы белән бәйле булган золымлык турында сүз бара. Чөнки әйтелә, кемнәр иман китереп, шуның шу иманнарына золымлык кидермәсәләр дигән сүз. Монда гамәл турында сүз бармый. Яни әгәр ки гамәлләрендә золымлык кылсалар, гамәлләрен золымлык белән Ботасалар дис, диелсә, монда, э, әйтик, без башка төрле золымлыклар турында да э, э, әйтелгәнен болай әйтердек. Ләкин монда менә бу шушы нечкә әйтеп карасак, Алла Тәгалә менә шунда золымлыкның иң менә куркынычы, золымлыкның иң э, авыры һәм э, бу ширик турында әйтелә диелә. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ширктән Аллаһ ширк нәрсә бул дигән сүз. Бу ширк Аллаһ Тәгаләгә тиң тиңләү берәр затны. Ягъни Аллаһның булган сыйфатларын нинди генә булсын, Аллаһның булган сыйфатларын аның мәхлукларында бар дип уйлау. Без беләбез, Аллаһу вахидун ахадун. Әйме Аллаһның исеме. Аллаһ бердән бер, бер зат. Ягъни Аллаһ кебек Аллаһка тиң булган бүтән бер зат юк. Кул Аллаһу ахад дип әйтәбез, әйме? Алла Тәгаләнең бер нәрсәсе белән дә охшамаган, охшашы юк Алла Тәгаләнең бер нәрсәсе белән дә. Сыйфат якларыннан да, заты ягыннан да, гамәлләр яктан да бер нәрсә белән дә Болай, мәсәлән, Алла Тәгалә күрә, ишетә кебек, Алла турында без үзебез аңлаган кебек нәрсәләрне Алла турында әйтсәк тә, бу безнең уйлаган кебек түгел барыбер. Чөнки без Алла Тәгаләнең затын бер кайчанда аңлый алмаячакбыз. Ләкин кеше, әгәр Аллаһның сыйфатларын башка кешеләргә я мәхлукларга шушы сыйфатлар белән аларны сүрәтли икән, Алла сакласын, бу кеше бу бөек золымлык кылган була. Иманына шушы золымлык, ширк, ки, ширк белән каплаган була, иманын. Һәм Алла Тәгалә, әйтик, гафу итми торган. Әгәр кеше тәүбәсез үтеп китсә, тәүбәсез үтеп китсә, Алла Тәгалә башка гөнаһларны гафу итү мөмкин. Алла Тәгалә теләсе, теләгән кешеләрне. Ләкин тәүбәсез үтеп китсә кеше, Алла Тәгалә гафу итми торган гөнаһларның ширеке, ширк турында әйтелә бу Коръән аятьләрендә. Шуңа күрә инде монда утыручылар безнең арабызда мин уйламыйм, мәсәлән, әйме, теге ширк кылып, улай Алла Тәгалә башка иләхләр бар дип уйлаучылар анда юк, әлбәттә, әйме. Ләкин кай вакыт кешенең тормышында менә бу ширк булай Яшеренеп, яшеренеп, яшеренеп, яшеренеп, төрле уйлар, фикерләр аркылы керү мөмкин. Манан бик сак булара кирәк. Мәсәлән, нинди золымлык? Мәсәлән, без беләбез, бөтен көч-куәт Аллаһтан, бөтен ярдәм Аллаһтан килә, әйеме? Ул төрле шо каналлар аркылы килә безгә, төрле кешеләр аркылы килә, ләкин кешеләр менә шул сәбәпчеләрне

Ә, әлбәттә, әгәр ки кеше, мәсәлән, күңелендә бөтен нәрсәне Аллаһ белән бәйләсә, мәсәлән, Аллаһ теләгән нәрсә генә була. Мәшә Аллаһ, кәне ва ма лам яша лам якун. Аллаһ теләгәне була, ул теләмәгән булмый. Ва ла хаула ва ла кувата илля билля. Бер көч-куәт юк ки, мәгәр Аллаһтан гына. Аллаһның гына көче бар, куәте бар, әйеме? Шушы уй булганда кешенең күңеленә тынычлык килә. Чөнки ул белә, беркем дә аңа зыян китерә алмый. Беркем дә аңа зарар китерә алмый, чөнки Аллаһ Тәгалә кулында бөтен нәрсә. Аллаһ теләсә генә була. Әгәр ки кеше шушы шушы уй булса, кешенең күңелендә тынычлык барлыкка килә. Ләкин кеше шушы уйны алып, шушы уйдан ерак булса, ул исә Аллаһ, ягъни кемдер аңа зыян китерү мөмкин, кемдер аңа шушындый нәрсә булса, ягъни ул вакытта кеше Аллаһтан ерагаеп китә. Күңелендә борчылулар, кайгырулар арта. Шуңа күрә әйтәбез, э, кеше хәтта ки э, ширккә якынлашып китүе мөмкин, якынаеп китүе мөмкин. Шундый үзенең э, Аллага Аллаһдан дип карамаган вакытларында. Аллаһ Тәгалә сәбәп аркылы булган нәрсәләргә игътибарны кеше аңа күбрәк бирсә. Инде Аллаһ Раббыбыз безне сакласын иде бар төрле золымлыклардан, үз-үзебезне үз-үзебезгә карата золымлык кылудан, бер-беребезгә карата золымлык кылудан һәм әлбәттә иң бөек золымлык та шо Аллаһ Тәгаләгә карата булган Аллаһның хакын үтәмәүдән һәм Аллаһның булган менә бу Рәхмәтен башкалардан дип уйлап, йә башка төрле формаларда ширк кылудан Алла безне үзе сакласын иде. Амин. Ва акулу каули хада ва астагфируллаха ли ва лакум ва лисаири җәмәгатил муслимин. Инде Аллаһ Раббыбыз га ялварып дога кылыйк, иншалла, бездән алда үтеп киткән мусульман дин кардәшләребезгә, үзебезгә, үзебездән соң булачак буыннарга авыру кешеләрдә шалтыратып, болай дога кылсагызчы дип әйтүчеләр булып тора. Шуңа күрә хәерле изге теләкләр теләп дога кылыйк.